Am y tro cyntaf ers 2005, fe ddychwelodd pencampwriaeth traws seiclo Prydain i'r Fenni a mae wedi bod yn ddiwrnod llawn cyffro a chystadlu. Ras cyntaf y dydd oedd pencampwriaeth dan tair ar ugain, pencampwriaeth sydd wedi ei reoli gan yr Albanwr Grant Ferguson am y ddwy flynedd dwytha. Dyna'n union oedd yr hanes eto eleni, wrth i Ferguson gymryd y blaen erbyn diwedd y cylch cyntaf, ac yn raddol yn ymestyn ei fantais. Erbyn hanner ffordd trwy'r ras 50 munud, fe oedd gan y pencampwr tua munud o fantais dros Jacques Clarkson yn ail ac Ben Summer yn drydydd. Er ymdrechion Clarkson a Summer, doedd dim atal Grant Ferguson rhag ennill ei drydydd bencampwriaeth yn olynol. It's a really fast track round here and I knew it was going to be a really close race and so I uh, I was trying to make it as hard as possible just to try and make it play into my strengths and, uh, and it, it did work. Maybe it looked easy, but it was pretty grippy out there. And it's all in and out, twisty bends, you know. Mi oedd dros 40 o gystadleuwyr yn y ras ieuenctid, ac ar y rhestr mi oedd pencampwr 2014 Thomas Craig ac enillydd cyfres Prydain Alfie Moses. Mi oedd hon yn argoeli fod yn frwydr a hanner rhwng y ddau. Er gweithad dechrau gwael gan y ddau, wnaethant gweithio'i ffordd Trwy'r pac ac at y blaen oedd Moses wrth olwyn ôl Craig am gyfnod hir o'r ras. Wnaeth y pencampwr ddangos ei gryfder ac ymestyn mantais helaeth a alluogodd o i fwynhau'r diweddglo y ras a dathlu fel groesodd y linell dderfyn. Really pleased, um, I had a bit of a gap after a couple of laps but then Alfie started catching me up towards the end so I didn't know whether he was going to catch me or not but yeah, just really pleased to, to hold him off. Teifion best.
bachgan lleol i'r fenni ti oddi blino yn lân, sud ath y ras na? Roedd yn iawn, dwn i'm yn neud mor dda o'n i'n gobeithio i neud ond gorffen oes. Ie be oedd dy ddisgwyliadau di sa ar ddechrau ras? O'n i'n gobeithio i cael yn agos i Jacob, mae'n pencampwr Gymraeg ond roedd e'n cael i ffwrdd o fi gyda dwy, dwy, dwy lap mewn a dwn i'n methu cael yn agos iddo fo. Oedd na rhywbeth yn drafferthus ar y cwrs, sut oedd y cwrs yn gyffredinol? Roedd e'n just yn torri i fyny cymaint o mud yn cyrraedd yn beic. Roedd e'n, roedd e jyst yn gwaith gar yr holl ffordd o gwmpas. Un enw sydd wedi bod ym myd beicio traws merched, a Helen Wyman yw honno. Enillid y bencampwriaeth yma wyth o'r naw achlysur dwytha. Niki Harris ydi'r unig ferch i dorri'r rhediad yna nôl yn 2013. Er hynny, mi oedd Annie Last a'r Gymraes lleol Ffion James, chwaer fach a beicwraig Olympaidd Becky James, enillodd y categori iau ac yn drydydd yng nghategori elît llynedd yn gobeithio ychwanegu enwau nhw i'r rhestr o enillwyr. Mi ddangosodd Wyman ei phrofiad i agor bwlch rhwng hi a Harris ac i fynd ymlaen i ennill y Bencampwriaeth am y nawfed gwaith yn ei gyrfa. Mi oedd Harris yn ail ac Last yn drydydd. Fe orffennodd Ffion James yn drydydd yng nghategori y ieuenctid. Helen Wyman, British champion for the ninth time in ten years. How does that sound to you? Oh, it sounds fantastic.

Well, you may think this is muddy, but I just, I like so much mud. And that's where I ride better. So this is like a fast person's course. So considering that, I was quite pleased to get third today. Prif ras y diwrnod, y dynion elite, Ian Field o Ashford yn caint oedd y dyn i'w guro. Pencampwr Prydain am y tair mlynedd dwytha. Yr unig ddyn i'w gyflawni'r gamp yna yn y gorffennol oedd Roger Hammond, enillodd y pimp pencampwriaeth rhwng 2000 a 2004. Yn fuan iawn yn y ras fe dorrodd grŵp o chwech i ffwrdd o'r gweddill o'r 60. O fewn y grŵp yna oedd y pencampwr o Gymru, Stephen Roche. Gyfanwydiodd y blaen ar sawl achlysur efo pawb i'w weld yn arwain y pac yn eu tro. Ond yn disgwyl ei amser ac yn cosgodi pawb,

and uh, it was a cracking course, brilliant organisation here in Abergavenny, and true kind of championship race. So really pleased. Griffith Lewis, deitha ni sydd dod i allan ar y trac na. Uh, galed a technegol iawn i digwyr. Nes i cwpl o cangymeniadau yn y lap neu ddau cyntaf, ond wedyn o'n i'n dachled dod i arfer gyda'r cwrs. Um, yeah, nes i'n joio fe, yna peth mwyaf pwysig. Uh, Oedd lot o reidwyr o safon uchel iawn 'ma. Oedd e'n pleser i weld nhw'n mynd i dweud gwir. Ond e- erbyn y diwedd gath Ian hibo fi a oedd e lap cyfan tu flaen fi. Mae'r bois top 'na. Oedd e'n braf gweld i weud y gwir. Mae 'di bod yn ddiwrnod llwyddiannus iawn yn y Fenni. Cannoedd wedi mwynhau. Mae'r gwaith clirio wedi cychwyn yma. Dim ond gobeithio fydd y bencampwriaeth yn ôl yn fuan iawn.